Betemu begulai mending ke ku kuchah kuchah bejaku baru kita baka ke sehari tu tau nyadi um tuan raja bisi bulih siti cherita baru. Au cerita baru nyadi cerita baru tu tadi ya nya um, cerita pandak. Au. Laban ke cerita tu pandak. Au nyadi kaban kita ke benama Tapang Bekumbai tu tadi bekunsi ngu aku dua iti cerita pandak. Nyadi aku ngai ga meka mekang enti aku nusi ke mina tiga atau ke empat minit lagi belala kita ni manah cerita dua iti tu tadi Lu terus ka aku sekali. Au abis siti alu nusi siti. Kenya ai legi au. Nyadi minta kita nya legi anang guai mindah au anang guai bejalai ke bukai ti kita mending ke jerita tu duduk jenu ha ngirup ngaga kopi dulu ke dapur kin au enti ke gali asai ke gali dulu. Ke nya tadi au um laban jerita ke tai pandak aku minta maya tauka masa kita sekejap aja mending ka ku jerita kitai. Aram. Aku mai kitai bepun siti jerita uh, ke dikunsi ke tapang bekumbai atau cerita keterubah tu au iaitu tadi bemimpi au bemimpi meda indu antu ku ulir nya masuk ke rumah iya bah aram nyadi lemai dua puluh enam hari bulan satu taun dua ribu dua puluh satu tu tadi maya nya uh, madik kita tapang bekumbai tu pulai gawa lemai Kira iya urung urung pukul lima lemai ke nya tu ai datai di rumah lalu mandi apan nama semua udah tembu mandi begari au ajam pun udah chukup nyu udah malam iya pun lalu duduk duduk ba bilik besai ba sofa sambil aaa nunga TV tang nadai entung mata ke TV enda inya tadi iya nya tadi lalu bayam talipon laban kitai ga nemu ti orang tuai dau ai lalu muka talipon muka YouTube nya tadi. Sambil iya ke mending ke jerita entu ke bisi dikeluar ke channel Panggau Libau TV au ke ditusi Igat Bujang Pegari tauka Tan Sri Tuan Raja iya nya mending ke jerita pengibun pan Borneo tauka pendam lama. Nya ayu icha udah kita ninga jerita nya wai panjai jerita nya bisi sebelas tampung sebelas tusun asai aku jerita nya. Au nyadi bini tadi benung kiruh bebela ba dapur din berapi manok lauk apan nama semua au emm iya meh udah siap utai aaa utai makai udah bebela udah mansau magang au dia meh bini pan lalu ngangau ke tuan ne tadi ke dapur makai apan nama semua au telepon. lalu dipanggai ke ba atas peti ais. Au, tang ni ku iya meh kuchah-kuchah bejaku telefon nyadi anak usi ke ensera peringat tuai sambil duai bini iya makai sambil mendingka telefon. Nyadi rindang amat seduai enu ai. Emm cherita ke ditusi ke ba channel Punggol Ibaw sigi mayuh. Pemilih aja laban ulih didownload dulu nyadi tu pendengar semua. Nama kebuah ba channel aku tu Enda dipadam ka aku download ka nya awak ka kita semua ulih download cerita aku tu download dulu bisi maya lepa baru kita mending kia bisi enggau bala sekeda aku bisi mending ka ninga ninga sida betusi download dulu dua tegi ti baru sida pulai ke rumah laban rumah nadai line ba rumah panjai tu ai masa nya sida ninga sinu bendar aku ninga nya wai nya aja ke chara sida ulih ninga ne. Bala kaban ari nya dua bisi nusik aku niki ke bukit dulu ngena motosikal uku mai malam uku lapan uku semilan malam nya wang niki dulu kin download dua tigi ti pulih ke rumah nya meh sida penyanak tadi wai begaga kopi betunga ke mi sambil mending ke cherita ku nya tadi sambung ngan talipon sinu bendar aku ninga nya wai udah aku tepikir suba deka ngemadam ka tauka nyekat download nya tadi awe ke ulih di download kita nya. Tang enda kempang ati nya mekebuah nama kebuah channel aku tu sigi sengaja enda dipadam ka aku. Au nya ngagai tadi au a sambung baru cherita kitai tadi udah tembu makai lemai dia meh alu ngali kediri ngetat kediri seduai tadi duai laban ke sama lala. Nyadi bini tadi dulu tinduk au nyadi. Iya tu tadi laun tinduk laban ke main game dulu main game mobile legend nya deh. Kira ke pukul sebelas malam baka nya baru iya badu main game laban nyu ngantuk nyu ambis mata ama ai kati inya nya mua kena tingan talipon te beleka ari jari bai kelalu ngantuk deh. Em sebedau tinduk angkat ke jamban ke mih dulu apan ama semua nya tadi au. Udah tinduk. Kira ke dini hari dalam maya nya wai pukul tiga pagi. Dia iya tu tadi begerak bini iya. Nama kebuah bini iya ngerak iya pukul tiga pagi tadi nya baka tu ke au. Sebedau nya tadi bini iya tekenyit dani ninga iya tu ti endur bedemua. Enu sepu-sepu iya tu ti endur tadi. Bini iya nya mai ati. engka iya bisi mimpi raban nya bini lu berumat ngera iya. Nyadi iya tu tadi benung bemimpi au mimpi ke iya nya tadi uhh dasai ke iya seduai bini iya ba rumah siti tang enda nemu rumah sapa tang ukai ke nya ba rumah seduai iya dia dalam mimpi iya. Duduk seduai bini tadi benung ke duduk pun nama semua berandau ati diri. Dia denda mukai mukai bisi ninga nyawa indu. Ketawa sentai ngelai leki leki mua pala tangga di nuai betengah laman din nya. Jaga adi nadang diri di nya utai ke enda manah deka datai ngachau tua ngai ke niki ke rumah ke tu legi. Pia ku iya manah ngi bini iya wai nama bini palu belalai ba belakang iya. Pintu bilik lalu ditikup lalu dikunchi apan nama semua. Au tang mua empelua entadi nadai cermin agi. Au iya pan lalu ngambi duku siti lalu bejaga ba mua empelua nya. Ngayak ke indu antu nya ulih tama lagi deh ngayak ke alu niki ari empelua nya. Pia ku enta diau bediri belalai ba sepiak empelua enta deh wai nyadi indu antu ba pala tangga enta deh amai amai masuk tauka tama nengah empelua nya tadi wai nya. Aaa bini belakang iya pemua. Benung seduai ke nganti ba mua mplua eh ba tisi mplua tadi dia tang mukai-mukai duai. Iya palu tepeda ke jari indu antu nya udah tama au ari mua mplua nya tadi. Iya palu enda bebebah lalu pantap ai jari siku nya eh jari indu antu nya tadi nya nama teliah ba lengan tadi au tang enda putus. Tang penyelai iya mega enda mega bedarah. Meda pia tadi majak indu nya tadi ku ai lalu ngenama ka diri ari mung pelua tadi nya meh iya tadi majak mantap mantap indu nya mantap tubuh mantap berkung mantap pala tang menda bedarah enda putus putus achok iya ngena duku meh belah dada indu tadi ku ai enda ga mati nya pun meh mua sinu antu nya ke digaga iya baka nya laban doi ke takut ngan indu antu nya ngereja ke doi deh deh indu antu perlu bejaku. Parai em aku tu jamah ti legi. Parai em aku tu tegaga ditu baka tu legi. Pia ku indu antu nya weh. Ninga pia iya perlu nimbal. Neh, enti dinggai parai, lari deh. Anang ngachau kami dua bini ku bebilik tu. Kami dua ke takut meda deh. Pia ku iya weh madah ngindu antu nya sekali weh nama iya perlu dani. Au, nyadi Iya ke danin tadi bendar bini iya ngerak tadi gerak enda alih kangau enda ninga degusak enda alih meh tadi wai tang mai iya ulih dani tadi laban iya ninga bini nyerauh nama kebuah nyerauh bini nya tadi nyu laban iya ke tekenyit gerak bini nyu kena bukut iya bini tadi nyu nyerauh engkakai enda bapai enda bindai nya iya pun nyu te dani tadi au meda nya tadi. Bini perlu nanya nama pemendar nya ti indu nama kebuah gerak nalah gerak nalah nyu seput seput nyu kasa kasa ku bini iya uhh dia meh udah terendah iya tadi dani nya peluh tusur baru iya nusi ka bini iya mimpi iya nya tadi. Nasib ke bini nya ngerak iya tadi ni pia wai ti enda deh gerak bini tadi ni enda meh kita nemu nama penyadi de emm sehari nya enda gawa iya enda nurun belelak becuti ke diri empu laban aaa kati nama nya aaa laban ke agi arap ke mimpi enda berani ka ngelaban mimpi tadi baka nya te tau mimpi bereka ngewantu indu nya au nya cerita ke terubah nya. Nyadi tu cerita kedua eh. Cerita pandak mega dinga ke tau ni ketuai agi dia ketuai. Au ambi dulu kopi kita enti ambis. Ambi dulu ai kita roti kita. Aku nampung iya ba tusun kedua. Nyadi cerita tu kira iya urung taun semilan belas puluhan ke nya meh au. Aku tu nyau baka ke aki aku ga tu nemu kita aki ku nuai ke selalu post ku ba youtube tu deh. Aki ku nya ke nama ke Ngaban ke dika ami cerita madah ke dika kami dua enda tau betemu. Pama betemu ke di iya nusi nge iya aku nusi nge ku ke di nya pia menyata di au nadai nadai murih ke iya de. Kira kami semadi kira ke aku tu meh murih ke aki ku nya mina aku tu ka sisigat ngira aki ku nya menyi anchi parai mati kayau. Maya nya sida madi tuai atu tadi duai tapi meh kumbai tadi bisi dua iku kereja batang. Enggau deriba lipan sebelah beram din sebelah tubau binyu din kin entap timba. Au. Ba endur kem sida nya enda ga iya nemu tadi lalu bukit endur sida madi nya kereja batang tadi tunga beram kin pia ke nusi suba dua ai. Nyadi apai iya tu tadi tukan tumbang ke madi dua ai dua iku nya. Apai iya baru nurun bulan nya wai. Laban ba rumah agi bisi pengawa umai bedau tembu deka tau apan nama semua nadai ga nulung indai lagi ke nya rang nganti umai udah tembu apan nama semua baru apai iya nurun nitih ke dua iya baka Kim kin au em madik iya dua iko enta dik lalu nurun ke Sibu ari Sibu lalu Bintulu ari Bintulu napat ke Kim sida nya tadi. Panjai tauka besai ikem sida nya wai laban endang sigi ikem besai dau ai. Pupu bansa meh orang gawa nya dia ni Kindon ni ke bansa Bugis ni Kayan ni Penan ni Kelabit kitai Iban ni bauh sebut sigi nguan dia. Au. Nyadi langkau madek dui ko enta dei langkau tarit diau dia dau ai deh. Nyu bebulan seduai gawa bekim nya tadi dia deh madi entadi ke diau bekim nya deh madah ke diri suah amai kena kachau utai bunyi belarup kaki orang bejalai ngelingi langkau seduai entadi tang nadai deh peda ga au munyi orang malu pintu munyi orang belanda bejing munyi orang ngirit utai ba jing tadi meh malam hari. Aa maya sida iya gali lemai nganti mata deka tinduk benung ka lelelap nya dewai dia sida ke ba kem nya selalu amat lemi tulang. Maya tinduk suah meh kaki asai ke ditarit orang ke madi nya tenusi dewai. Nyadi ari baruh kem sida madi nya tadi bisi ai sungai. Au ai sungai ke dirup endur sida mandi bebasu apan nama semua. Nyadi seberai ai sungai nya bisi bukit sigi. Bukit nya bisi lubang remaung. Lubang nya di tengah-tengah bukit nya. Endang narai jalai ngelawa lubang nya kia. Semua utai ngerayap tauka bejalai kaki sigi ne ulih ngelawa lubang nya. Semina meh burung aja ulih kia. Dipeda ari langkau kem sida nya tadi lubang nya wai. Enti dipeda sida ari langkau tadi mesai pala lubang nya tang enti kita mansang kin ari penai nya ukai bola-bola besai nya weh ari jauh udah mesai pala nyebut sebut ke enti semak pia enta ari au em ari lubang nya tadi bisi ai labuh ke baruh lalu ninggang batu anchau ba baruh dia ngalir ke sungai ke alai endur sida mandi enti lemai hari ke madi endur sida begau aja burung lelayang tama pansut ari lubang batu nya weh. Em pengelama sida iya madik tu tadi diau bekim dia nadai ga sida iya kala ninga remaung nya negung semina kerubong tekuyung tasik baka kerubong sampi ngatur kerubong lukan uhh tekuyung ke bukai bukai mapar aja labuh ke baruh ari atas nya tadi wai ninggang batu nya dia ne nyadi ingat ke sida madik tu tadi au ke gerau antu tadi em apai iya ke ba menua nya tadi. Udah mega tembu ngereja pengawa rumah panjai, apai lalu nurun nitihka madik iya lalu numbangka seduai iya. Datai ba Bintulu lalu diambi Mandor ngena Lengkusa lalu bai Mandor ngagi kem laban China nyudah ngelala apai iya dai nemu kita Lengkusa warna oren nya duai sigi nya belama kena bala bekem digit. Datai ba kem malam nya udah tembu makai penemu semua madi iya perlu nusi kapal iya nama utai ngachau sida iya sekumba ngapai ngarai dia aaa ninga nya tadi apai iya enda munyi tembu makai seraya ke nganti mata ke tinduk maya nya meh apai lalu ngadu ke utai nya dia au kru semengat sida iya nadai kena kachau utai agi ukai semina seduai madi aja tang semua sida ba kem nya. pengudah pengudah dadu ke apai iya lalu nadai kena kachau utai agi bisa ga penemu apai nya dua ina nemu ka da pagar iya kini ka da jampi da bacha ku chaum nya tadi au ina nemu. Ku apai iya madah iya ke ngeregau sida bedia inya antu bukit sepiak nyin laban menua nya endang agi pabu antu agi latung apan nama semua da wai uhh nya meh apai iya tadi laban ke bisi penemu mimit. kena nyaga magar sida ke bedia ba kem nya ambi ke nadai kachau antu laban bala indun bala kayan bala kenyah enta adi wai bala bugis enta adi ke gawa dia bisi mai bini bisi mai anak mit nyata adi au nyentuk ke diatu keru semengat nadai agi sida yang madah ke diri empu. bisi tekena kachau utai. Au nyentuk sida pindah bedok gawa bekim nya agi sida iya pan uhh kati inya apai enggau madik dua iku ntadi nadai gawa bekim nya agi nyentuk ke pengabis sida gawa ntadi pen nadai mega ninga sida besebut betusi ke jadi empu kena kachau tauka bisi ninga utai ne nadai agi laban udah dijaga dibacha dipagar apai ntadi duai nya ke nya ntadi au emm. Nya menama cerita pandak kitai au abis iya naka tu cerita pandak kitai apai mung inya bisi kedinga kitai anu wai ari ke nadai wai terima kasih mali tapai bekumbai mayuh meh cerita dah kongsi nuan tinen selingan ku empat iti cerita ri kongsi nuan keterubah suba aku bisi nusi ke cerita betemu ngan tu gerasi kedua nya aku bisi nusi ke bebunuh buyo Au nya cerita iya nya tadi au pun iti cerita iya tadi. Terima kasih Gino Madi enti bisi cerita bukai nadai salah tulis kongsi enggau aku aku bkongsi ke kitai ba channel YouTube ditu ambi ke kitai sama meda au eh sama ninga au. Em nyaja ari aku inya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tuan Raja enda ninga semua sigat semak selalu always support this channel.